Pane nyaya iri kurwadza munyika yeZimbabwe yemhuri yakafa netsaona panguva imwe chete ah, mushure mekunge pachiziviswa kunzi ah, murume aiperekedza mukadzi wake ah, kunokwira bhazi kuti vauye kunyika yeZimbabwe. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika tichiti ndidzo dzatinoti social commentary news kuitira kuti mugonzwe mugoziva zvizhinji zvinenge zvichiitika maererano nemazimbabwean ari kunze kwenyika nemamwe ari munyika yedu yezimbabwe zuva ranhasi takabata chiitiko chemazimbabweani pari kutsanangurwa kunzi yanga iri mhuri hamukadzi ah, aine murume pamwe chete nemwana mudiki pamwe nemwana mukomana asara ari kunzi ane makore 14 years ekuberekwa so vanhu ava vari kunzi vaigara kusouth africa kubela bela limpopo ah, vanova vari kunzi uri musi wesaturday murume anga akabhuka matiketi ebhazi ekuti mukadzi wake akwire bhazi achibva uh, kusouth africa achiuya munyika yezimbabwe asi hazvisiri izvo zvakazoenda nezvavaitarisira mushure mekunge murume uyu ari kunzi akaperekedza mukadzi wake ah, kunokwira ah, bhazi haa pari kunzi pan1 so ari kunzi iye akataurirana nevebhazi sezvo anga akabhuka kudhara kuti ndichange ndichikwirira pan1 asi adaro ari kunzi akakwidza mukadzi wake bhazi ah, pamwe chete nemwana anga ari wekumusana mudiki ah, akakwira bhazi naamai ava asi baba vakasara nemwana anga ane makore 14 vaakudzokera kumba ah, vasiya ava vaienda kuzimbabwe Asi pari pachiitiko ichocho pari kutsanangurwa kunzi baba vapa kucrossa road kuti vadzokere kumba vari kunzi ndipo pawakatsikwa nemotokari ah, zvakatora upenyu hwababa ava asi mwana mukomana akamhanya akatora foni yababa akazivisa mai vanga vamupazi kuti burukai kuno hakuna kumira ah, zvakanaka asi ah, zvoziviswa kunzi amai vanenge vakaburuka mubhazi ava vane kutya kwakanyanya zvakaita kuti vagomhanye murodhi apo vakabereka zvakare mwana kumusana vakatsikwa zvakare nemotikari vakafira ipapo asi pari kutsanangurwa kunzi motokari yakatsika uh, iri kunzi iyo uh, inenge yakatsika amai iri linked atu uh, minister wekusouth africa wehealth anova ari kuti iye akuisa tsvagirudzo maererano nechiitiko chakaitika ichi uri musi wesaturday so nhau idzi dzatenderedzwa dzichiziviswa kuruzhinji rwenyika ah, yezimbabwe pamwe chete nesouth africa sezvo chiitiko chinorwadza chemusha wavharwa ah, inova uh, zviri zvinhu ah, zvinorwadza zvakaitika apa uh, so vanhu vari kuti vakatsikwa nesame car here or two different attempt there should be a through investigation ndo mashoko everuzhinji asi inhau yekuti baba vari kuratidza kuti vakatsikowo neimwe motokari asi amai vakazotsikowo nemotokari yahealth minister aroni mutso aledi vanova vekusouth africa ah, so uh, pari kuziviswa kunzi uh, vachange vachizounzwa kuzoradzikwa uh, munyika yezimbabwe

The woman rush back while carrying another child on her back. Suddenly she had uh, she and the child was carrying were uh, also knocked down by a vehicle linked to a minister. Uh, both died on the scene. Reports say the crash was very uh, severe and the uh, child suffered serious injuries. Mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosirisa. Ndidzo nhau dzatauya tikabata pano uh, patinobata nhau dzinenge dzichiitika Vamwe voti mhepo dzakasimuka zvine simba. I feel sorry for the 14 years old achild sezvo ndiye asara akabata musha. Zvinhu zvinorwadza zvinhu izvi. Zvakaitika zvakare uh, panguva yeEaster veruzhinji vakaiziva nhau yetsaona yakaitika. Iye uh, akabatsirwa kuchema zvakare nevanhu vakasiyana-siyana ainzi Rodney, uh, Ro, Ronald Mujuru akarasikirwa nefamily yese apa zvaitika kune mwana mukomana ari kunzi family yese yafa mutsaona panguva imwe chete pazuva rimwe chete zvinhu zvinorwadza tichingoti rest in peace aku ha, kune vanhu ava vafa tichichema zvakare nemhuri yarasikirwa ndidzo nhau dzataiva tikabata pano payoutube channel yenyu harare networks